Лӗпӗш ачасем валли

Уйӑхпи юмахне юптармашкӑн тытӑнар.
Шӑпланса, кӑшт юмах ҫӑмхине сӳтер. Мӑр-мӑр. Уйӑхпи юмахӗсем
Ырӑ каҫ пултӑр, тусӑмсем! Юмах халап итлеме юратакан ачасем! Пурне те каҫхи ӑшӑ салам! Паян эпӗ сире валли Зилян тутар халӑх юмахне илсе килтӗм. Ӑна халех ҫавӑрттарса та ярӑпӑр. Юмах юпа тӑрринче пулсан, эсир радио ҫывӑхӗнче пуль тетпӗр. Эппин, юмах ярса юптарар. Пуҫӗпе пуҫлар та хӳрипе вӗҫлер.
Пурӑннӑ тет ӗлӗк-авал пӗр питӗ чухӑн ҫын. Унӑн виҫӗ ывӑлпа хӗр ҫитӗннӗ. Ачисене тутӑ ӳстерме йывӑр пулнӑ пулин те ашшӗ вӗсемшӗн питӗ тӑрӑшнӑ. пӗр-пӗр ӑсталӑха вӗрентнӗ. Кашни ачи пултаруллӑ та вӑр-вар ӑста пулса тӑнӑ. Аслӑ ывӑлӗ чи инҫетри япалана та шӑр ҫинчен пӗлнӗ. Вӑталӑх ывӑлӗ тӗлпенӗ. Хӑть мӗнле аякра вӗҫекне те персе лектернӗ. Кӗҫӗнни вӑйлӑ пулнӑ. Кирек мӗнле йывӑр япалана та йӑтма пултарнӑ. Хӗрӗ аллишести пулнӑ. Ӳснӗ ачасене нумаях та пӑхса савӑнайман ҫав ашшӗ. Кӗҫех вилнӗ. Ачисем амӑшӗпе пурӑнма пуҫланӑ. Хӗре усал улӑп тиф куҫран вӗҫертмен. Ӑна пӗррехинче ӑнсӑртран курак кайнӑ та вӑрламах шут тытнӑ. Анчах ҫакна сиснӗ пиччӗшӗсем юратнӑ йӑмӑкне пӗччен ниҫта та кӑларса яман. Пӗрре виҫӗ йӗкӗт сунара пуҫтарӑннӑ. Амӑшӗ вӑрмана ҫырлана кайнӑ. Йӑмӑкӗ килте пӗчченех юлнӑ. Тухса кайиччен пиччӗшӗсем ӑна хытарсах асӑрхаттарнӑ. Кӗҫех таврӑнатпӑр, кӗтсе ил пире. Сана усал улӑп тапӑнма пултарать. Ҫавӑнпа та пӳрте ҫӑраҫҫипе питӗрсе илетпӗр.
Вӗсем тухса кайнӑ, йӑмӑкӗ килте пӗчченех юлнӑ. Усал-улӑп ҫакна пӗлнӗ те пӳрт алӑкне ҫӗмӗрсе кӗнӗ, хӗре вӑрласа кайнӑ. Акӑ, пиччӗшӗсем сунартан таврӑннӑ. Амӑшӗ те вӑрмантан килнӗ. Килӗ умне ҫитсен вӗсем пӳрт алӑкне ҫӗмӗрсе кӑларнине курах кайнӑ. Шала чупса кӗреҫҫӗ. Унта никам та ҫук. Йӑмӑкне вӑрласа кайнӑ. Тем тесен те ку усал улӑп ӗҫӗ. Тавҫӑрса илеҫҫӗ пиччӗшӗсем, вара амӑшне йӑлӑнса ыйтаҫҫӗ. Пире йӑмӑка шыраса тупма пилле-ха, анне. Кайӑр, кайӑр, ачамсем! Ирӗк парать амӑшӗ. Виҫӗ йӗкӗт ҫула тухаҫҫӗ. Чылай вӑхӑт каяҫҫӗ вӗсем. Сахал мар ту урлӑ каҫаҫҫӗ. Асли утӑм пусмассерен питӗ тимлесе шӑршлать. Акӑ вӑл йӑмӑкӗн шӑршине уйӑрса илет. Усал улӑп йӗрӗ те пур. Ҫакӑнтан иртсе кайнӑ тif. тесе пӗлтерет вӑл шӑллӗсене. Ҫак йӗрпе кайсан-кайсан вӗсем сӗм вӑрмана ҫитеҫҫӗ. Усал улӑп ҫуртне шыраса тупаҫҫӗ те чӳречерен пӑхаҫҫӗ. Пӳртре йӑмӑкӗ-ху урлӑхлӑ ларать. Унпа юнашар див урайӗнче тӑсӑлса выртнӑ та хӑрлаттарса ҫывӑрать. Виҫӗ-пиччӗшӗ асӑрханса пусса пӳрте кӗреҫҫӗ те йӑмӑкне илсе тухаҫҫӗ. Ҫывӑракан усал-улӑп ҫакна сисмесӗрех юлать. Пӗр тӑвансем килелле ҫул тытаҫҫӗ. Кунӗпе хутаҫҫӗ вӗсем. Ҫӗрӗпех куҫ хупмаҫҫӗ. Кӳлӗ патне ҫитеҫҫӗ. Ывӑннӑскерсем кӳлӗ хӗрринче ҫӗр каҫма шутлаҫҫӗ. Мӗнле выртаҫҫӗ? Ҫапла ҫывӑрса каяҫҫӗ. Ҫав вӑхӑтра Усал улӑп дифранать. Пӑхать, хӗр ҫук, илӗнчен вӗҫтерсе тухать те пӗртӑвансен йӗр ҫине ӳкет. Вӗсем хыҫҫӑн хӑвалать. Хайхискер кӳлӗ патне ҫитет Те курах каять каччӑсем, ним туйми ҫывӑраҫҫӗ. Вӑл хӗре ярса илет те тӳпенелле ҫӗкленет. Вӑталӑх пиччӗшӗ шӑв-шав илтсе вӑранса каять те мӗн пулнине тавҫӑрса пиччӗшӗпе шӑллӗсене тӑратать. Вӑранӑр часрах, пирӗн инкек пулчӗ. Хӑй уххине ярса тытать те ҫӗмренне усал улӑп ҫине тӗллет. Ухӑ йӗппи сылтӑм аллине лексе ӑна тӑпӑлтарсах кӑларать. Йӗкӗт иккӗмӗш хут перет. Ҫӗмрен нив витӗр тухать. Лешӗ тӳсеймесӗр хӗре вӗҫертет. Акӗ ӗнтӗ чулсем ҫине ӳксен йӑмӑкӗ вилет. Ҫук Кӗҫӗн пиччӗшӗ ӳкме памасть ӑна. Вӑрварскер чупса малалла пырать те йӑмӑкне тытса ӗлкӗрет. Усал улӑпа ҫӗнтернӗшӗн хавасланнӑскерсем малалла килнелле ҫул тытаҫҫӗ. Ҫав вӑхӑтра амӑшӗ питӗ капӑр халат, зилян ҫӗлесе хатӗрленӗ. Эпӗ ҫак халата хӗрӗме ҫӑлнӑ ывӑла парнелӗп. тесе палӑртать ӑшӗнче. Эпӗ пулмасан йӑмӑка ӑҫта илсе кайнине нихӑҫан та пӗлеймӗттӗмӗр. Шӑршӑпа ӑна эпӗ шыраса тупрӑм. Вӑталӑх ывӑлӗ хуравлать. Эпӗ пулман пулсан, усаллуллӑ пӑна пирӗнтен илсе таратехчӗ. Инҫетрен ухӑпа эпӗ персе лектертӗм ӑна. Кӗҫӗн ывӑлӗ пӗлтерет. Йӑмӑка эпӗ вӑхӑтра ҫитсе тытман пулсан, вӑл чулсем ҫине ӳксе вилетчӗ. Виҫҫӗшне те питӗ тимлӗ итлерӗ те амӑшӗ. Шухӑша кайрӗ. Капӑр халата виҫӗ ывӑлӗнчен Хӑшне парнелемелле-ши? Эпӗ те сирӗнтен ыйтасшӑн. Виҫӗ йӗкӗтрен эсир хӑшне амӑшӗн парнине панӑ пулӑттӑр?
Юмах ятӑмӑр, юптартӑмӑр, суя ҫулпа мар, тӳррипех чуптартӑмӑр. Халӗ вара, тесе,

Туссен юмахӗсем кӗнекерен илнӗ. Кларым редакторӗ Алина Герасимова, саз режиссерӗ Дмитрий Ефремов.
Юмахӗсем